Dumelang! Le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ya rona, re a go bua ka molao wa tsa pereko. Pele ga re tsena mo kgatisong e, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, mo ke tsetana ya ntlha mo puisanong ya molao wa tsa pereko. Selo sa ntlha ga go ta ko dipuisanong tsa pereko, ke gore ke ohe motho o go kateng ke mmereki mmereki o ka bonwa ka tsela tse di harologaneng kgotlatshekelo ga e leba e thothomisa gore a motho ke mmereki e leba tumalano ga gare ga motho o go teng ke mmereki le mohiri wa gagwe e lebang gore mmereki o o bereka jang tiro e ntseng jang e leba gore mmereki yo o duelwa jang le gore mmereki yo a o kgona go ya go dira tiro a direla batho ba bangwe gore a duelwe kana o tshwanetse hela gore a bo a berekela motho yo o mo hirileng tse ke dikai tse di ka lebelelwang go supa gore a motho ke mmereki kana nnyaya mme ga e se tsone tsotlhe ka botlalo kgotlatshekelo e kgona go lebelela dilo tse dingwe gape jalo jalo go botlhokwa gore o itsewe ga tumalano ya gore a motho ke mmereki kana ga se mmereki ga go tlhokagale gore e bo e kwadilwe e kgona go nna ya molomo kana e bo e nna e e kwadilweng mme go kgothatswa gore e nne e e kwadilweng gore motho mongwe le mongwe mmereki le mohiri a bo a kgona go itse gore se e leng gore ditshwanelo tsa gagwe e leng tsone ke eng le gore o tshwanetse gore a dire eng ka ga tumalanong eo mmereki mongwe le mongwe ga e le gore go na le tumalano ye ebile motho o supagala gore ke mmereki O tshwanetse gore go nne le tumalano ya dilo tsa dituelo. Dituelo tse e le tsa se mmereki a temeng a se dirile. Ka ga molaong mo Botswana, molao o itebagantseng le tsa pereko ke wa Employment Act. Ga go tla ko go tsa dituelo, molao o bua gore batho ba tshwanetse go dumalana gore dituelo ya go nna bokahe ebile go a go duelwa mo nakong e e kahe. O bua gore motho ga a ka ke a duelwa ko tlase ga nako ya beke ebile ga a ka ke a duelwa mo nakong e e hetang kgwedi. ka go rialo batho ba kgona go dumalana gore motho o kgona go duelwa beke le beke mme ga ba kake ba dumalana gore ga e le gore ke mmereki a ba a bereka a duelwa tsatsi le letsatsi jalo jalo mme ebile ga go te motho o duelwa go heta beke ga a kake a duelwa go heta kgwedi mo go raya gore motho o kgona gore a duelwe kgwedi le kgwedi mme ga ba keke ba dumalana gore o tla duelwa kgwedi di le thano kana di le thataro nako le nako jalo jalo mme ebile ga dituelo di diriwa kana nako ya dituelo e dumalanwa e tshwanetse gore ga nako ye e hela mohiri a ba a duetse mmereki mo malatsing a le mararo Sekai, ha go dumalanwa gore nako ya tuelo e tla nna beke le beke, letsatsi la bohelo la beke eo go tebe go balwa malatsi a mararo ha le sena a sena go hela. Mme mo nakong ya malatsi a mararo ao, mmereki o tshwanetse gore a ba a duelwa dituelo tsa gagwe. O tshwana hela le mmereko o o duelwang kgwedi le kgwedi. Ga a duelwa kgwedi le kgwedi jalo, o tshwanetse gore kgwedi ga e hela e be go balwa malatsi a le mararo. Mo malatsing a mararo ao, mmereki o tshwanetse gore a bo a duetswe. Ko nteng ga mohiri a na le mabaka a gore ke eng a sa duela mo nakong eo. Lebaka la gore ke eng batho ba sa duelwa ka nako e kgona gore e nne kgang ya motho o nang le boikarabelo jwa go dira dituelo a ba a lwala ka tshoganetso. Mohiri a ba a tshwanelwa ke go batla mongwe o tla bong a tla go thusa ka dikgang tse tsa dituelo mme a ba a sa kgone gore a mmone mo nakong ya malatsi a mararo a jalo jalo. Madi a a duelwang mmereki a tshwanetse gore a ba a duelwa ka nako tsa pereko ka letsatsi la pereko, mme ebile mohiri ga a kgone gore a ba a duela mmereki ko go rekisiwang bojalwa ko nteng ga ha mmereki e le motho o berekang ko go rekisiwang bojalwa. dituelo tsa pereko di tshwanetse gore di bo di diriwa ka madi madi e kgona go nna madi a tshwereng ka seatla kana e nna madi a e leng gore a go tsenngwa mo letolwaneng ko mabeelong a madi mme molao wa letelela gore tuelo e nne e e diriwang ka mo go teng ke ta go neela bontsha bongwe e le madi e be bontsha bongwe ke go neela e le dithoto mme dithoto tse ga e ka ke ya nna go heta 40 percent a dituelo tsa mmereki otlhe

ka Herokgong ngwaga wa 2024, mo go rang gore le molao wo wa Employment Act wa go tshwanelwa ke go hetolwa. Ha mohiri a duela eh, mohiri wa kana mmereki yana ka bontha jwa dithoto ka bontha jo bongwe le madi dithoto tse ga e ka ke ya nna bojalwa kana diritibatsi go thelele Ha mmereki a hirilwe e bo a dira phoso a tsena mo kotsing a re re sekai mmereki a hirilwe e le gore ke ene o tabong a a isa dithoto tsa mohiri ko bathong jalo jalo a bo a tsena mo kotsing a ba a thula motho motho yo o thudilweng yo ka ga molaong o na le teta ya gore a sekise mohiri le mmereki wa gagwe a bata ditshenyegelo go duela ba bongaka le go duela kana go bona dithuso ka go harologana mo gongwe ka ntlha ya kotsi e a sa tlhola a kgona go bereka mo go diriwa ka ga molaong ka gore molao o lebile gore mohiri o na le dipata tse di boteng go heta mohiriwa wa gagwe. Ka jalo motho o o golagetseng o kgona go bona sengwe se se botoka mo mohiring. Mme motho yo o tsisang kgang e ntseng jaana o tshwanetse gore pele a ba a kgona go supa gore motho yo o mo golagaditseng o neng a mo thula ka nnete ke mohiriwa le gore motho wa mo sekisang a re ke mohiri ke mohiri wa motho o o dirileng phoso o

Mme ga a le mo tseleng a di isa ko jarateng ya ga Boineelo, a kere ke tiro ya gagwe a ba a thula motho. Ga go ntse jalo o tebe a supile gore ee mohiri le ene o ka bonwa molato. Ga motho a sa supe dilo tse tse pedi tse, go raya gore ga a kgone gore mohiri a bonwe molato mo dikgannyeng tsa go nna jaana. Mo gongwe mo ke batlang go bua ka gone mo kganyeng ye ya molao le tsa pereko ke ha motho a simolola tiro go santse go kanokiwa gore a o siametse um tiro eo le ko o berekang teng le gore a bone gore a ko a ka bong a bereka teng o mo siametse mo go bitswang probation mme nako e e tshwanetse gore e tsenngwe ha tumalano ya pereko e simolola, mmereki a simolola tiro, ga go ka ke ga emelwa gore mmereki a simolole tiro pele e be e le gone go tsenngwa nako ye ya tlhatlhobo. Mme nako ye ya tlhatlhobo ya farologana, ha motho e le mmereki o go teng unskilled employee mo go sa tlhokagaleng boitseanape jo bo rileng gore go diriwe tiro, nako ye e kgona go nna kgwedi tse tharo hela kgwedi tse tharo tse e kgona go nna kgwedi tse tharo di lebilwe di tsewa nako e le nngwe hela kana di nna di okediwa kgwedi le kgwedi mme ga di lebelelwa tsotlhe di sa hete kgwedi tse tharo mme ga go tla mo go ba ba go tweng ke skilled employees ba e leng gore ba na le boitseanape ebile ba rutetswe boitseanape jo jo bo rileng bone nako ye ya tlhatlhobo ga e ka ke ya heta nako ya kgwedi tse lesome le bobedi mme nako e e kgona gore e nne nako e lebilwe e le nngwe hela e tsewa kana e nna e, e ntšhagadiwa kana e atolosiwa jalo jalo sekai ha motho ene yo o go teng unskilled employee a simolola tiro e be go teng nnyaya re tla go lebelela le wena o re lebelele nako e ya kgwedi mo nakong e pele ga e kgwedi e e hela mohiri o tshwanetse gore a ba a bona gore a o hetsa tiro a ba ko ba mmereki kana o batla go atolosa nako ha e atolosa o kgona go e atolosa kgwedi kana kgwedi tse pedi mme ga a ka ke a heta kgwedi tse tharo go lebilwe nako ye yothe ha mohiri a sa atolose nako ye a ba didimala hela nako e be e hela go tsewa gore mmereki yaanong o setse a hirilwe ka semmuso ebile jaanong nako ye ya tlhatlhobo e fetile ga e ka ke a tsosolosiwa gape ga e sena go heta

gore a bue gore mo nakong ya gore ke tabe ke tlogela tiro nako e e bitswa ka sekgowa mo go teng notice period mme ga e le mo nakong e ya kanoko nako e ya gore go te ke tabe ke tlogetse tiro ga e ka ke ya nna ko tlase ga malatsi a le lesome le bone 14 days mme go tebe go lebelelwa gore motho yo dituelo tsa gagwe ke dituelo tse di ntseng jang ga e le gore ke motho o duelwang beke le beke o taba a tshwanelwa ke go ga malatsi one a lesome le bone mme ga e le gore ke motho o duelwang kgwedi le kgwedi o tshwanetse gore a bo a ga nako ya yone kgwedi eo Sa bohelo se ke batlang go bua ka sone mo kgatisong ye ke phiro kana khiro ya batho ba e leng gore ba na le bogole ka ga molaong o wa babereki batho ba ba nang le bogole ba kgone gore ba bo ba hiriwa mme ga ba hiriwa jalo go bo go diriwa melawana e e tlabeng e itebagantse le khiro ya bone Mme ga ke ise ke bone sepe sa melawana e itebagantseng le batho ba ba nang le bogole mo e leng gore ga se se se siameng ka gore ba tshwanetse gore le bone go nniwe go lebelelwe gore ke eng mo khirong ya bone se se ka diriwang gore ba kgone go bereka sentle ka go rialo motho wetsho ke lebogela ga o ne o na le nna mo puisanong ya tsatsi jeno Ke tla go bona mo tsetaneng ya bobedi ga ke bua ka molao o wa um tsa pereko ke kopa gore le rate le amogane melaetsa ye ebile le lese toloko e bo le subscribe gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso e be le kgona go bolelelwa ke kopa le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law le maranyane a Twitter ko BW Thinking Law. Mme le tlogele maikutlo a lona ko tlase mo go teng di-comments le bue gore le anyile eng mo kgatisong ye le batla gore ke bue ka ga eng dikagelo hela tsa lona. mme le kgona ebile gore le bola go ikwala gone ko maranyaneng a bw thinking lo ko twitter le a facebook ke tla le bona mo kgatisong e tang go siame